Сембер Ульяновск төбәге, татарларның тарихи ватаны. Ульяновск өлкәсе территориясе тарихи яктан Идел буе Болгар, Алтын Урда һәм Казан ханлыгы составына кергән. Уналтынчы гасырның икенче яртысында Идел буе районнарына чик сызыкларында хезмәт иткән йомышлы татарлар күченеп килә башлый. Алты гасырлык тарихы булган Сембер төбәге татарларының рухи-мәдәни мирасы белән галимнәр инде берничә дистә еллар дәвамында кызыксыналар.

Ә бүген Казан галимнәре сембер татарларының рухи мирасын авылларда бөртекләп җыеп, барлап, яңа уникаль китапны укучыларга тәкъдим итәләр. Монда
төрле өлкәләрдәге специалистлар катнаша. Алар арасында телчеләр дә, фольклорчылар да, әдәбиятчеләр дә, сәнгать белгечләре дә. Һәм нәтиҗә итеп без Һәр төбәккә багышланган җыентыклар чыгарабыз. Аларның исем ул җыентыклар сериясенең исеме Фәнни экспедицияләр хәзинәсеннән. Әлбәттә инде, Ульяновск өлкәсендә ике ел дәвам иткән эзләнүләрдә җыелган барлык материал да бер китапка гына кереп бетмәгән. Монда инде, әлбәттә, бөтен материаллар да урын ала алмый, кызганыч. Чөнки инде әйтеп үткәнемчә, Совет чорында язып алынган материаллар да бар. Текстларны, әлбәттә, монда барысын да урнаштырып булмый, шуңа күрә инде яңа язып алынган материаллар күбрәк фәнни әйләнешкә кертелде. Соңгы елларда Ульяновск өлкәсе татарлары үзләре дә бай тарихлы татар авыллары, алардан чыккан танылган шәхесләр турында саллы гына китаплар бастырдылар. Казан галимнәре тарафыннан чыгарылган әлеге китап алар өчен киләчәктә бик кирәкле кулланма булачак. Андый статьялар безгә бик кирәк. Без Бик шат булыр идек, калган авылларның да тарихын шулай институт килеп, без ул язмаларны кертер идек үзебезнең китапларга. Китап шулкадәр матур чыккан, югары кимәлдә, менә киләчәктә дә бу инде хезмәттәшлек дәвам итсә. Ульян өлкәсе бик бай төбәк ул, чөнки Татарстанга якын. Әле өлкәдә, менә безнең районда да ике төр ун китап чыгарырлык материал калды. Ибраһимв исемендәге институт галимнәре 2010 нчы елдан башлап Россиянең дистәдән артык төбәгендә, Түбән Новгород, Омск, Әстерхан, Чиләбе, Пермь, Самара, Новосибирск, Оренбург, Томск өлкәләрендә, Удмуртия һәм Марий Эл республикаларында булып, анда гомер итүчеләрнең милли-мәдәни мирасын өйрәнеп, санлы гына китаплар нәшер иткәннәр. Әлбәттә инде, татарлар яшәмәгән төбәк юк дип әйтергә була, чөнки инде күп регионнарда татарлар алар сан буенча караганда да икенче урында тора. Һәм инде бүгенге көндә инде 2009 елдан алып инде монда инде шуны әйтергә кирәк, Татарстан буенча да тикшерүләр алып бара һәм инде Россия төбәкләре буенча да гомумән инде бүгенге көнгә бүгенге көндә 25 тән артык фәнни экспедиция оештырылган. Узган еллардан аермалы буларак, соңгы вакытта институт әлеге экспедицияләргә этнография һәм рәсем сәнгатен өйрәнү буенча да белгечләрен җибәрә. Чөнки төбәкләрдә бу юнәлештә дә әле беркайчан да өйрәнелмәгән зур ядкярләр һәм бай мирас сакланып калган. Без
этнографик материаллар гына түгел, ә аларны туплап, барлап, аларны тасвирлап кына калмыйбыз, ә аларга без үзенчә сәнгать күзлегеннән, сәнгать күзлегеннән дә анализ ясыйбыз. Безнең бу яңалыгыбыз да шуннан. Һәм инде тагын иң мөһиме, безнең иң зур байлыгыбыз осталар. Аларны барлыйбыз, аларны теркибез, э, аларның биографияләрен бирәбез, аларның э, эшләү алымнарын күрсәтәбез. Казан галимнәре тарафыннан нәшер ителгән Ульяновск өлкәсе татарларының милли-мәдәни мирасы китабы шәһәрдә узган тарихны өйрәнүчеләрнең халыкара форум кысаларында үтте. Аның пленар утырышында чыгыш ясап, губернатор Сергей Морозов төбәк тарихын өйрәнгәндә зур вакыйгаларга гына түгел, ә кечкенә авыл, шәһәр тарихына да зур игътибар итәргә кирәк, диде. Есть чем гордиться, есть что рассказать, есть что показать. Раз так, то просто грех не воспользоваться. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, татарлар.